Helo blant. Heddi, dwi'n mynd i ddarllen llyfr o'r enw Cochyn Fach a'r Llew Llwglyd Iawn. Mae fe'n debyg iawn i stori Hugan Fach Goch, ond bach yn wahanol. Un bore braf, deffrodd Bopa Blodwen yn smotiau i gyd. O! Rhaid i mi ddweud wrth rhywun, llefodd. Ring, ring, ring, ring. O, diar, o, diar, meddai cochen fach pan glywodd y newyddion. Fe ddoi draw ar unwaith. Llenwodd ei basged a dweud hwyl fawr wrth dadi ac i ffwrdd â hi. Roedd tŷ Bopa Blodwen yn bell i ffwrdd. Cerddodd cochen fach o dan y giraffod a thros y crocodeilod cysglyd. Rhuthrodd heibio i'r mwncïod bywiog a sleifio o gwmpas trwm pathau'r morgrug. Cafodd reid ar gefn eliffant, cyn hwylio heibio'r hippos a'r mwch gwyllt, a chodi llaw ar deulu miacat. O'r diwedd eisteddodd dan gysgod coeden fawr. A dyna pryd gyrhaeddodd y llew. Y llew llwglyd iawn. Siamai, meddai'r llew. I ble rwyt ti'n mynd? Y, I weld Bopa Blodwen, sy'n smotiau dros di gyd, atebodd cochen fach. ac wrth i folar llew llwglyd iawn ddechrau rymblan yn uchel, meddyliodd am gynllun drwg iawn. Cynllun clyfar iawn llew. Un, Sleifio i mewn i dŷ bopa blodwen. Dau, Ei chuddio hi mewn cwpwrdd. Tri, Gwisgo dillad bopa blodwen. Pedwar, Aros am sbel. 5. Neidio lan a bwyta cochyn fach. 6. Bwyta bopa blodwen yn bwdin. Ha! Da iawn ti! Rwyt ti'n llew glyfar iawn! Ac i ffwrdd ag e i baratoi. I mewn â chi! meddai'r llew llwglyd iawn, gan wthio bopa blodwen i'r cwpwrdd a chau'r drws. Yna gwasgodd ei hun i mewn i un o'i chobanau a rhoi smotiau drosto i gyd. Wrth gwrs, pan gyrhaeddodd cochen fach, sylweddolodd ar unwaith nad bopa blodwen oedd yn y gwely. Dwi'n mynd i ddysgu gwers i'r hen lew drwg na, meddai cochen fach. Ac edrychwch, pwy sy'n edrych mas o'r cwpwrdd? Ond Bopa Blodwen. O, Bopa Blodwen, llefodd cochen fach. Mae'ch gwallt chi mor aniben. a chyn i'r llew rhwglyd iawn cael cyfle i lyfu ei wefusau, roedd cochen fach wedi'i brwsio a chribo a chyrlio a phlethu nes bod gan y llew fwng hyfryd. Doedd hyn ddim yn rhan o gynllun y llew, felly. Agorodd ei geg, led y pen, a, O, brensiach! llefodd cochen fach. Ych a fi! Mae'ch ddannedd chi mor frwnt! bopa Blodwen. Ww, drychwch ar y pethau sy'n styc yn i ddannedd e. A dyma cochyn fach yn gorfodi'r llew llwglyd iawn i frwsio, brwsio a brwsio ei ddannedd nes ei bod yn sgleinio. O diar! ochneidiodd cochyn fach. Pam ych chi'n gwisgo hyn goban mor hyll? ac mewn chwinciad chwannen roedd cochen fach wedi dod o hyd i ffrog bert ar gyfer y llew llwglyd iawn. Doedd hyn chwaith ddim yn rhan o gynllun y llew. Stop! Rhuodd y llew. Llew llwglyd iawn ydw i, ac mae fy molau'n rymblan! Twt, lol, dyrdiodd cochen fach. Dyw hynny ddim yn rhoi hawl i ti fwyta plant a merched sy'n sal. Pam na fase ti jyst wedi gofyn yn neis am fwyd? Aeth y llew llwglyd iawn i agor y cwpwrdd a gadael bopa blodwen mas. Y, mae'n flin iawn 'da fi, meddai'n dawel. Yna, bwytodd y tri ohonyn nhw lond basged o dai seni gyda'i gilydd. Wel, bwytaodd y llew bump. Cerddodd y llew yn dawel yr holl ffordd adre gyda cochyn fach. Dwi'n addo, Na fyddai byth bythoedd yn ceisio bwyta yr un bopa eto. Na phlentyn chwaith, meddai. Ond, uh, ond falle y byddai'n cael ei demtio i fwyta dadi. Na! Llew drwg. y diwedd.